U niftakar meta ġejt lura, mhm. kont fil-cluster tal-intern, mhm. ta' kizmin kret jihdu jtjuhu sib Beppe, fil-akadami, mhm. u għetlu għetlu għadda mill-ideja tiegħi illi niproponu li jkun hawn ċentru barra mill-ħabs fejn it-tfal jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom barra mill-ambjent tal-ħabs ta' Malta minn Kordin. Importanti. Ġejna diskutu għaw tajba, ħriġni proposta, fil-fatt kont għamilt anka video TikTok fuq, għaniftakar, spiegajtu kollox. Illum nħu gost illi gvern laburista Għamilha. Daħħalha. Ħadha parti mill dak. U għamilt pick jum ilux. Kien hemm 70 tifel u tifla illi f'dan, minn hija sena ilu sar da l-Marsa qiegħed. F'din sena kien hemm 70 tifel u tifla illi kellhom iċ-ċans. X'qed ngħidlek? Qed ngħidlek għax isni qed. Ma mill-Oppożizzjoni ħarġet din l-idea u l-Gvern attwa. Huwa tajjeb. Dawn it-tip ta' ideat inħarsu barra minn xtutna, mbagħad eżempju, nagħti di eżempju, l-ambjent, human rights. Waqt kors sħiħ konna da konna kors ta' madwar 40 student illi jiġu letturi differenti kellek eżempju wieħed mill-prosekuturi ta' Palermo illi da qabel dħalna ġol-lecture room jiftħulna l-basktijiet ħa jaraw ħa jiċċekkjaw x'għandna da dat-tip ta' livell ta' sikurtà għax da kellu balla threats fuqu minn mafja u da kollu. Illi da ġi eżempju wieħed mill-letturi fuq human rights qed jgħidilna llum ħa nitkellmu fuq human right għall-ambjent. U beda jispjega fuq kif pajjiżi barranin, ċittadini u gruppi ta' ċittadini iżommu responsabbli lill-gvern, kien hemm każ ta' tifel eżempju ġewwa l-Kosta Rika. fej kien hemm xmara għaddejja mal-villaġġ issa ngħid il-komunità naħseb użat it-tifel bħala storja sewwa. Imma din ix-xmara ma kellhomx post kif jistgħu jarmu l-ħmieġ tagħhom kif suppost u kien qed jintafa' kollox ġo dix-xmara li qed iwassal għal problemi ta' saħħa. Tellgħu il-Kunsill l-ewwel il-Qorti, mbagħad telgħet għar-Reġjun u telgħet għall-Gvern u ġie stabbilit id-dritt li kull bniedem ikollu dritt fundamentali human right għall-ambjent. Studenti oħrajn qed jgħidu Orrej, di tgħallimniha fil-kors tagħna. Jien li kont għadni frisk ħiereġ mill-Università ta' Malta, qas biss kont naf bih dad-dritt. U għedt għalfejn Malta meta għandna dal-problemi kollha ambjentali, il-Gvern m'għandux skrutinju fuqu. U ħriġt b'din l-idea fil-fatt, jekk tippermettili, għax ħadli naqra xogħol u tajjeb li għamilt il-lista, kont sibtha. Time to shine, baby! Ara, dawk huma il-pajjiżi kollha tad-dinja Innumerati 1, 2 u 3, fuq għandek fej. Għandek li hemm trattati internazzjonali li aħna firmatarji tagħhom. Malta ffirmajnieh, nemmnu Malta b'mod internazzjonali illi l-ambjent huwa human right, però fil-Kostituzzjoni tagħna. Liema hu dak it-trattat internazzjonali? Hemm numru ta' trattati fuq wara din, hemm l-Aarhus, hemm numru ta' trattati, ma nixtieqx nibqa' legali, però hemm numru ta' trattati. Illi fih, fih aħna qed naċċettaw internazzjonalment, però xi jfisser? Jiena u inti ma nistgħux napplikawh quddiem il-qrati tagħna għax hija liġi internazzjonali bejn il-pajjiżi. Li jagħmlu pajjiżi oħrajn u fejn hemm immarkat it-two u three hija leġiżlazzjoni nazzjonali. X'jiġifieri? Jiena, inti, gruppi, NGOs, Nistgħu ngħidu lill-Gvern, dil-kwistjoni li inti qed tmexxi 'l quddiem tmur kontra d-dritt tiegħi fundamentali għall-ambjent. Ħa mmur il-Qorti u ħa nieħdok il-Qorti fuqha u jista' jkun li nwafqek. Di llum m'għandniex. Aħna qed ngħidu ejja nagħmluha. Fil-fatt m'ilux Cyrus Engerer ħareġ favuriha. Apparti Cyrus André, nispera li hemm ħadd ieħor li huwa favur min-naħa tal-Partit Laburista għax di ilha fuq l-ixkaffa issa naħseb ilni sena tal-Parlament għax aħna kull ma jkollna darba kull sitt xhur biex inressqu proposti.
Mela tlaqna?